Ekero omwanasiasa Worth their salt iga asoire Jubilee, and nabayegenire ng'a onde bwensi ogochia koba Jubilee naende oewe eticket, ngochia ere koba buna ekoba chinsemo chinde like Osigisia ase William are eparty eria are, Bogere Ridaira arengeo eparty eria are, ekero gwaetire nomination you are as good as elected awaiting being sworn in. Yes. So na Nyamira nero na Gusii yabeire bo. Now back to Nyamira eh, echallenge ngochiere koba oo ng'a ning'o okoba ning'o otari koba kiera abanto bande bonsi bare aria ebare bataete ko Kaigwa ekerogo. koegwa ekerogo goetera ase matiangi. As we are talking now ase ntari sure omogabane oito ng'ai are. Kera one minute kwe ogoteba ng'a Matiang'i noyo oito iga tomobwati. Next minute iga are same president agoteba ng'a two term. Kera nere omonyene maya nataete two term. Bono timaeti ng'a two term eri nyaribi akorateba No, ah, tiga no make it clear. Neyaye. Are two term. Are two term. gose neya eya Ruto. No, are two term.

I James. Engineer James Kimoni. Engineer James Kimoni and then we have another guy okorokwa Walter Onkundi Chanua eh, all along abanto bamaete ng'a ase eng'encho agakora egasi Narok naende are naende are eh, serikali ekoamba Narok ere UDA people people assumed ng'a oyo nomonto o UDA mpaka inche nimaete oyo omonto o UDA lakini bono for the last one month narorire chipicha chiaye chinyinge

Eyio ere part of the opposition ya eyio naende egochia go compromise ekure block eyemo buna intwe na opposition tiga tosoe igaa. Now egento kerache ko determine omonto okoira chikura chiria if we can zero it in ase abwo babere totebe bare Jubilee bono Kimani na Walter nichirane nyuma eti chiabo.

Omogaka oria buna are iga, iga abwate chikura chire egekabu almost 30,000 to start with. Abanto mbarakonyire, abanto mbare ba ba bamwabo na otomogirango, batamoabandon come what may, chigodi nchire oo akomandete ibere isato, akoimoka nachio. Abande mogochaka mogochaka korwa ekura ere eyemo, ya ere ochire ne chikura eria enga. So ase okonyora omonto omuya buna erunning mate, ya and who tells you tagocha komake peace na nya na.

Toteba ekemanyererio, what do those people inspire when it comes to leadership? They have the ability go inspire bare change. Omogaka oria, omogaka buna Gesami, to the public eye, iga akororekana omonto obe, obe, ochiete akaba dumped, taegwe freedom yogokora keria aigwete akorere abanto. So he can go around aise konyora obobesa boke iga, anse gotara around Nyamira gotebia abanto ng'a inche I meant well. ne ribaga ntakorete ki? Ntaete. Ntaete. Mwanche mong'e ribaga, Mm. ning'o motaete abe eraning' emeti yane? Eh, people can listen to him. Maybe mbamotegerera mbantamotegerera, nere aise koba ng'a noare parrot, Esami nomo- nere nang'use chikura gete, Esami nomo note Mugirango. no nomo west. Mo west. Abanto mbare west Mogirango, Eh. bakomotegerera sana. Aha. Nere ngotama are ne chi- chikura chiribu ikomi.

Inche nomomura omoke, tiga nkore egasi. Aye bera aa, frustrations chiao chiarengeo chionsi pi, I Tokorane. take care. Aye bwata chibesa ching'ana iga, omwaka timoka, rangeria abanto bwoesiki mwaria, tokore iga, I'll respect you, eh, eserekari tokorosia, ninkoe ebirogo biri kwarinetu, rinya ribe akorinete, eh, inchuo aye tobwaterane. You know that will be a winning combination. Korende nyore ng'a ngesamia ore ase eballot, ndarere bobe.

Egento eke for the first time ntotaete geche bo getutu. Abande Ntwarosi- bonsi pi tiga. Ntwarosia engoko, tokamorosia, tokamorosia, tokamorosia, matiang'i agasoka. Bono Geso. matiang'i ntokomotoma rogoro engoko etaiyo. That's okay. Eh? Then then igo chi ebinyi manu mbiya ari ebichuchu mbiya bikoba chi- birabe obogabana rende. Oyo twatwarete okokunyara naki, oyo No, Timothy. on a serious note, Ochiire on a korogia serious epati yaye. note, Chimesi chire Nyamira, Eh. omogetutu is to blame. Is to blame. Kera kera kanyomba kera kanyomba ng'a naintwe nto- mochaanaine tu. Timogwancha Yoshua oyo bride, motebani ng'a totige bono Timothy, totige nyambati, iga bono totige omonto omwao. Nyambati inche moriki mobore naki are. Lakini we need platforms. Bono kera akanyomba kera akanyomba kera akanyomba ogirange gocha twake block mtapata wapi? Twachandekire. Naende nkoragendere more. Ekero ogioka morabe sure kerokio obochumbe. Ochumbe ki? Igo ochumbe ime Ochumbe bwaino barobwo ng'ora omonto omonto akorusika aye goteema nonya obo-women rep obo, iga ki tinkourwa more. Eh? Onye mokwebanga, Bamoire last time ante matiang'i. I'm telling you. Eh? Egento eke, Eh. a senior most moranyore aria, Ehe. eh, nobosiisi bwe county.